Гүзәл ханым, саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез.
Исәнмесез.
Бу көннәрдә, әлбәттә, иң мөһим сорауларның берсе ул, ничек хәлләрегез, исәнлек, саулык, шөкерме? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Туган көн алдыннан сезнең белән очрашуыбызга без дә бик шат. Ничегрәк әзерләнәсез туган көнгә? Ниндирәк хисләр күңелдә? Бер дә әзерләнмәдем, әйткәнемчә, бик бенефис туган көн уздыра торган кәеф тә булмады, эзсез генә узып та китсен дигән идем. Авыртулар да булды, узган ел авыррак булды, шуңа күрә бер дә бенефис уздырам димәгән идем. Безнең театрда инде юк инде Гүзәл апа, 35 ел эшләп, инде 36 ел, ел була инде мартта. Менә сез әйттегез, Максим Горький урамы, унөченче йортта Тинчурин театры дип, мин күчмә театрдан башладым. Без Кремльгә эшкә йөри идек. Йөри идек, әйе. Кремльгә эшкә йөрибез дип үзебез көлә идек инде. Ул тишек түбәле, яңгыр үтә торган бина иде ул, кечкенә генә, сәхнәле, кечкенә генә репетиция ясый торган заллы. Шул күчмә театрдан башладым мин эшне. Безнең э, атаклы карифиларыбыз белән, Гатабый Нуруллиннар белән, Сания Исмагилова, Люция Фарсиналар. Менә миңа шул бәхет э, мин татыдым. Ә, көн сайын юлда кайда гына йөрмәдегез әле шортлар да юк иде. Ул автобуслар дисеңме, ул төзек булмаган юллардан йөрү дисеңме, ул кешедә йорт сайын авылларда кунып йөрү дисеңме. Ә, ләкин сез шулай да менә шул елларны сагынып, ничектер Моңсуланып искә төшерәсез. Ә, Шул еллар сагындырамы яки бүгенгесе рәхәтрәкме? Ә, у- Ул еллар да сагындыра. Ул күңелле иде. Ул э, батып каласың юлда, автобусны этеп чыгарасың, яки буранда батып каласың, тракторлар тартып чыгара, аны бригадирлар әле Кайда ут яна, шунда көрт җырып барып, трак-трап киләләр. Менә шуннан чыккач, ниндидер бер җиңү, җиңү, җиңүче кебек үзеңне хис итәсең. Тамашачы көтеп тора иде безне, кайтып китми иде. Шулай. Ничә дә килеп җитсәк тә. Теге театральный училищены гына бетергән, яшь кенә кыз, юнәп кияргә кием дә юк. Э, бер заман э, гастрольдә кизитегем тишелеп чыкты. Аны Рәхмәт апа дибез инде. Авылдан авылга, кешедән кешегә күчеп йөрибез бит. Шулай. Бер әби җамаулык белән җамап биргән ие Саба районында. Әле ул вакытта инде кием салымда әле шуның хәтле генә. Э, шул катадырыйк, туңадырыйк, ул туңулар, катулар чыга хәзер, әлбәттә. Ул. Ә менә хатын-кыз өчен актриса тормышын сайлау, ул авыр бирелдеме?
Авыру бирелдеме дип, ул бәләкәй чактан, яшьтән. Мин әбиләр белән үстем. Менә мин әбиләр ролен уйныйм инде. Театрда хәзер өч әбием, өчесе дә өч, өч төрле. Кайбер кеше әбиләр ролен биргәч аптырап кала. Мин әбиләр белән үстем. Әбиләр җанына әбиләр керәдер, аларны күзәтәдер идем. Мин әбиләрне гомумән яратам, алар бик кызык кешеләр. Әбиләр. Шуңа күрә миңа ул бик җиңел бирелде, мин аларны шул хәтле яратып уйныйм, ул әбиләр ролен. Хәзер инде яшьләр, яшьрәккә күчәрмен инде, аларны уйнап бетердем инде мин. Уйнамаган әби калмады, димәк. Шуңа күрә әбиләр миңа шигырь өйрәтеп, менә фольклордан башлана. Бездә детский садикта, яследә Юк иде балалар бакчасы инде авылда. Әбиләр урындыкка бастырып, шигырь өйрәтеп, ул сабан туйларны көтеп алалар иде инде ул яшь. Без бәләкәй чакта бәйрәм бәйрәм иде инде ул. Яңа елмы, сабан туймы, анда чыгыш ясыйсың, бүләк бирәләр. Сабын, оек, җаулык, ул замандагы бүләкләр. Менә шул бүләкләрне алам дип, мине әби югарычтан килеп, Зирәк абыкәй дибез инде без, Дәвани мине Әзерләндерәдерие, репетиция ясыйдырие, шигырь өйрәтәдерие, җырларга, биергә мин өч тапкыр Сабантуйда шигырь чыгыш ясап, мин өч бүләк ап кайтырга тиеш идем. Әйе. Бер үк Сабантуйда өч төрле чыгыш. Әйе.
Һәм шулай да буладырие. Мине әзерләндерәдерие, шулай иттереп, мин Сабантуйны көтеп аладырыем инде, күлмәкләр алдыртып, чүәк ул вакытта без киядерие инде. Ул шул хәтле менә ул бәйрәм бәйрәм иде инде. Хәзерге бәйрәмнәрне мин бәйрәм дә хәзер көн дә бәйрәм бит инде. Ә тамашачы үзгәрдеме? Менә элек сез авылдан авылга йөргән тамашачы нинди иде һәм хәзер? Үзгәрде, тамашачы ничек кенә үзгәрде. Менә мин Сүнгән йолдызларда Фәрхи карчыкны уйныйм, тискәре образ. Менә без театральныйда укыганда безне бит инде Ну, мәҗбүриләп диярлек спектакль карарга, менә шушы безнең здание инде ул, Камал театры элеккеге, э, спектакль карарга кушалар ие. Менә анда сүнгән йолдызлар бара иде, главный героинялар э, Алсу апалар, Илдар абыйлар. Э, Менә шушы Фәрхине уйныйдыр ие м, Асия Харисова. Менә аны тамашасы шул хәтле яратмый иде. Шул хәтле ул менә баш игәндә дә куркып кына иядер, я аңа кул да чапмыйлар. Менә хәзерге менә минем Фәрхигә кул чабалар. Менә минем Сәрвәрне кыйнатырга кирәк, җеннәрен качырырга дигәч тамашачы көлеп куя нишләптер. Беләсезме? Хәзер тамашачы бөтенләй башка. Менә шушы образымны, менә шу рольне минем яратып карыйлар, аңлап та карыйлар. Ну, кайбер кеше көләргә килә инде, үзегез беләсез инде, сез артистлар. Әйе, әйе. Менә э, хәзерге тамашачы э, теге Элек бит инде үлгәнне үлгән дип кабул иткән, Реаль итеп аксакны кабул. аксак дип кабул иткән. Хәзер бит инде тамашачы башка төрле күзлектән аңлап карый. Аңлап карый, э, яхшы ышандырырлык итеп уйный ди. Э, ни, авыл кешеләре инде «И, яхшы уйнасаң, килештереп уйный диләр инде, имек, бу- бусы килештермәде диләр инде. Хәзерге тамашачы бик аерыла. Хәзер аңлы да бит инде тамашачы, хәзер бит инде информация күп. Шулай.
36 ел дисез менә шул 36 ел эчендә нинди генә персонажлар юк, ул Зөбәрҗат, Миңлекәй, Махрузалар, Фәрхит Туттиләр менә, Халидәләр, бүгенге көндә дә өчә бигенә уйный дисез. Менә 36 ел эшләп, эшләү ардырдымы дип туристр дисе килми инде. Киләчәктә дә әле уйнау теләге, уйнау дәрте бармы? Бар.
Бар, мин бит әле яшь. Бит инде хәзер пенсияне озайттылар. Миңа әле 58 яшьтә генә пенсиягә чыгарга. Э, уйнау дәрте бар. Минем уйныйсым килә. Менә мин, менә мин Алла бирсә 6 мартта инде минем ул эш көне чираттагы э, Исламия Мәхмүтованың үзе язган, үзе куйган спектаклендә без анда Лилия белән бер Махмутова белән бер рольне башкарабыз. Әклимә укытучы, ул ана роле, ул әби түгел инде. Мин шуңа күрә дә кечкенә булса да шуны сайладым, әйтәм, илле яшьтә кияүләр белән уздырган идем, ул әби инде. Мин әйтәм, менә шушы ана образы белән, ана роле белән үткәрим әле. Мин әйтәм, кечкенә э, рольләр юк, кечкенә артистлар бар диләр бит. Шулай. Әйе.
Э, анда шапка була инде, башыннан котлаулар булыр, кем мине ярата, кем мине хөрмәт итә, килерләр, котларлар дип уйлыйм инде. Рекламный роликларны инде, видео язмаларны инде җегетләр эшләп бетерде диярлек, Зөлфәт Хәйдәрович, э, Салават Хабибуллин, менә авызны җегетләр дип әле Ачтым гына, Гүзәл апа, моны болай эшләдек, монысын тегеләй эшләдек, менә болай эшлибез, тегеләй эшлибез. Менә уже эшләп тә куйганнар инде. Бөтенесе менә эшлибез, эшлибез, э, менә шулай Димәк, менә шулай эшлибез, эшлибез дигән- Дәртләндереп торалар. Эшлибез, эшлибез дип йөрүче, әзерләнүче җегетләрнең һәм үзегез исән-сау булсаң гына э, дигән теләктә торган көн, ул 6 март, Алла бирса, сезне тәбрик итү һәм сезнең башкаруда спектакль карау. Ә, тамашачылар килер, зал э, Роспотребнадзорда рөхсәт иткәнчә шыгрымты булыр дип өметләнәбез. Һәм киләчәктә дә бөтен театрда эшләүчеләргә, үзләренең бәйрәмнәрен үткәрүчеләргә, шыгрым тулы залларга эшләргә, уйнарга насыйп булсын дигән теләктә. Гүзәл апа, без сезгә уңышлар, сәламәтлек теләп, саубуллашабыз. Амин, шулай булсын.